Roedd gen i lot o ddisgwyliadau cyn prynu PlayStation VR. O'n i'n edrych ymlaen at y blockbusters mawr swmpus fel Battlezone yn gwthio'r system i'r eitha. Mae profiadau mwy CD wastad yn gret hefyd fel George W Bush's Beach Vacation 2017. Oce, lle mond i di gwneud yr un yna fyny. Ond un gêm doedd yn sicr ddim ar fy radar i oedd Thumper, gêm lle da chi'n rheoli rhyw fath o chwilen o'r gofod sy'n gwneud ei ffordd o amgylch un roller coaster ar ôl y llall er mwyn trechu pen mawr dychrynllyd o'r enw Crackhead. Ond gwyl i chi mae dyma fy hoff brofiad hyd yn hyn ar y PSVR. Mae'n siŵr gen i hyd yn oed mae dyma'r peth gorau mewn diwylliant poblogaidd I chwilod fod yn rhan ohono fo erioed. Oni bai am, da chi'n gwybod, y Beatles. Felly mae'n cael ei ddisgrifio gan y datblygwyr drwy fel gêm rhythm violence, term eithriadol o amwys sydd rywsut yn cyfleu'r profiad chwarae yn berffaith. Does na ddim gwaed na thrais yn agos at y peth, ond drwy set VR yn enwedig, mae'r gêm yn teimlo fel ei fod yn ysgwyd eich corff a'ch enaid at y byw wrth i chi liwio'r chwilen ar hyd y trac yn neidio ac yn troi ac yn hamro botymau i gyfeiliant soundtrack techno gwych. Neu hard house, neu acid house. Dwi allan o'n ddyfnder fan hyn, folks. Mae o fel cyfuniad gwallgo o Guitar Hero a Wipeout, sydd rhywsut yn well na ma'n swnio. Ac ella bod hyn i gyd yn swnio braidd yn ormod i'r rhai ohonoch chi sydd ddim wedi profi VR o'r blaen. Mae'n cymryd eich hanadl yn sicr. Mae hefyd yn bosib chwarae heb VR, ond mae'n llawer, llawer haws efo'r headset 'na ar 'ych pen, rhywbeth nes i ddim sylweddoli tan i fi recordio clipiau ar gyfer y fideo 'ma. Dych chi'n teimlo fel eich bod chi'n rhan o'r byd abswrd yma, pob cornel o'ch blaen yn fwy ac yn amlycach, pob nodwedd o'r trac yn rwystr, mae'n rhaid i chi feistroli'n bersonol yn ytrach na golau bach ar sgrin hanner ffordd ar draws y stafell, a'n teimlo fel bod 'na jyst fwy yn y fantol. Mae 'na broblemau yma, serch hynny mae'r gêm yn cynnig tiwtorial ar rei pethau, ond yn gadael pethau eraill yn ddirgelwch llwyr. Dwi dal ddim yn siŵr sut i ddwnsio oddi ar y waliau a hedfan yn urddasol drwy gylchoedd golau, hyd yn oed rŵan, a dwi wedi gorffan y gêm. Na'i fynd i'r bedd ddim yn gwybod debyg. A diolch hwnna at y rhestr o bethau dwi'n eu dyfaru. Es i drwy hanner y gêm yn benderfynol o gael sgôr berffaith ym mhob lefel a chael y trofi platinum 'na. Wel, Ma'r plan yna 'di mynd allan o'r ffenast. Erbyn y diwadd ma Thumper jyst rhy anodd, sbiwch, ma'n difri calon. Ond dwi me'wl bod hyn yn wendid ar gema rhythm yn gyffredinol, dwi 'di teimlo'r un peth am bob un dwi 'di chwara'. Fy, fy mai i ydi o. Fy mai i 'di, 'di bob dim. Ok, cyn i fi gael nervous breakdown, mae'n rhaid i fi wneud yn glir bod Thumper yn hanfodol os da chi'n berchen ar declyn VR, a ddim yn ffôl hebyn, chwaith. Mae'n amlygu be ma VR yn ei wneud ora, profiadau syml ond yn wefreiddiol ar yr un pryd sy'n troi'r cloc yn ôl ac yn berwi gemau lawr i'w hanfodion. Ella dydy o ddim i bawb, ond ychydig iawn o gemau sydd yn apelio at bawb wedi'r cwbl. Super Mario Brothers, Tetris, Ac wrth gwrs, Super Mari Lovegreen Simulator Two. Mae Thumper allan rwan ar y PC a'r PS4. Cofiwch hoffi, rhannu a thanysgrifio. Am fwy o drafod gemau yn Gymraeg, sticiwch efo ni yma ar video8.com.